Без әни белән яшибез. Безнең минем әни Миннулина Мәдинә Юсуповна. Ул Әзәк авылыннан туып туган, Әзәк авылында туган кеше. 29 елга. Безнең әни әшесендә, тешесендә күргән кеше. Әнисе аның гарип булган, тумыштан гарип булган инде, шул әнисе белән бергә яшәгәннәр. Шуннан э, сугыш вакытында сугыш вакытында инде әчесен ниткән күргән кеше ич инде име ул шушыннан үсе аның үсеп яни үсеп яшь үсмер еллары аның сугыш чорына туры килгән һәм ул иң авыр вакытларда яшәгән шулай бит иң авыр вакытларда яшәгән Шуннан Менә сез әйттегез, э, Хаҗия ханым, э, әнинең әнисе әби гарип булган дип име. Ул э, белүемчә э, бекере һәм аксак булган инде ул име. Э, Әмма дә ләкин ул кияүгә чыккан. Шулай бит? Ике балалы иргә, Йосыф исемле кешегә кияүгә чыккан. Шулай бит? Ике баласы, ике кызы булган аның. Менә өченче булып Мәдинә апа туган. Шулай бит? Шулай. Ә Айванга ничек килеп чыга ул менә? Айванга килеп чыга, аның монда Айван авылында бер туган түгел инде туганы булган. Апасы Ркыя, әти бер, әни башка. Шулай бит? Ие, ие, туганы булган. Шуларга кунакка килгән инде ул. Килгәндә инде, ие, шуннан әти белән танышып, шушында кияүгә чыккан. Әйе, Айван авылыннан Азак исемле егеткә кияүгә чыккан. Шулай бит? Әйе, әйе. Шуннан
ул авылда авылда эшләмәгән инде, колхоз колхозда эшләмәгән, ул тимер юлда железный дорожница булып, дорожница булып Шунда эшләгән. Алар хәтерлим әле мин. Бәдәр апай, э, Мәдинә апай, Сәбих апай. Сәхибә, Сәбиха апай. Сабиха апай, Асма апай. Асма апай. Тимер юлда алар иң авыр хезмәтне башкарган, шулай бит. Алар э, кулларына кубалды тотып, ул чүкеч кенә түгел. Тимер юлны рәтләгәннәр алар. Менә хәтерлисезме, ничәдә чыгып китә һәм ничәдә кайта иде әниегез? Без әнине күрмәдек. Гомумән, әни иртү караңгыда чыгып китте. Кичке караңгыда кайта торган, я аларның эш сәгатьләре 8 сәгать эшләгәндә ул дә кайтырга кирәк, китергә кирәк ич индеме. Иртәнге 6-да 7 эш сәгате башласа, кичке сәгать 5-кә хәлек. Инде ул караңгы була, 5-тән соң тагын 5-кенче 6 була бит әле. Алар шулай эшләгәннәр. Шул бергә төшкәннәр инде авылдан икеш дүрт хатын инде шулай итеп эшләп кайтканнар инде. Без инде әнине күреп үсмәдек, безне әби үстерде. Әби үстерде безне. Әбиегезнең исеме ничек әле? Әбинең исеме Минсылу. Йосып, Йосып аны Минсылу була инде безнең әби. Без әби карамагында үстек. Абый, апай һәм мин инде. Өч бала име? Өч бала үстек.
Әйе.
Ял көннәре бар идеме әниеңнең? Әни, әни безнең ял көннәре бар инде ул, ял көннәре бар. Ял көннәре булган дәвердә дә безнең әни бик э, кеше сүзен үти торган кеше инде. Менә бер кемдер отпускыга чыгып китә, ул гана урынына эшкә кала, кемдер авыртмый тормый бит инде, больницада ята, ул әнә шул передача белән воскресенье җитсә, шунда бара торган иде. Кешегә ризык карап бара торган иде, булыш нитеп. Булышып. Булышып. Ие. И әле ул сиңа ял көне тагын ул гына булса, икенче ял көне тагын инде алар нидә тора торган, переза охранда тора торганнар ие. Шулай итеп алар ял да күрмәделәр. Шулай итеп безнең әни шул бик ну 40 яшьләр, 45 яшь, 45 ел авыртмыйча, бер көн эштән калмыйча, шулай итеп эшләгән кеше инде. Авыл тормышта. Менә күрәм, аның медальләре дә бик күп икән, име? Ул сугыш чорында эшләгән өчен медале бар. Аннан соң юбилей медальләре бар. Социалистик э, ярышта җиңү э, медальләре бар.
Шулай, ансы бер сүзсез. Инде ул карусыз эшләүгә, конечно, бик яратканнар. Гомумән, дуслары, иптәшләре дә бик дус булып, берсен-берсе хөрмәт итеп җөрделәр эшкә, шунда эшләделәр инде. Менә сез авыл башында тордыгыз, име? Менә авылда эшләгән, колхозда эшләгән, совхозда эшләгән кешеләрне белделәр. Ә менә ничектер тимер юлда эшләгән кешеләрне бик белмәделәр дип уйлыйм мин. Шулаймы?
Сүз дә юк инде, сүз дә юк, юк. Аларны бик хөрмәт иттеләр анда, бер дә нитмиләр дип әйтер хәл юк инде, име? Теге, белмәделәр дип тә әйтеп булмый инде аны, ибә эшләгән җирдә хөрмәт иттеләр, канишны. Хәрберсен дә үзенчә премияләтә дә бирәләр бит инде, булышалар бит инде эшләгән җир дәвердә инде. Тимер юлда. Тимер юлда инде, ие. Тимер юлда ничә ел эшләде?
40 45 ел эш эш стажы бар аның. 45 ел име? 45 яшь- Ә ничә яшьтә пенсиягә чыкты икән ул? 55-тә. 55-тә име? 55-тә чыкты инде пенсиягә, ие. Бик хөрмәтләп, рәхмәт әйтеп, бүләкләрен биреп чыгардылар аларның җыенысын да. Әни генә дип әйтмим инде, һәрберсен дә шулай дип чыгардылар аларны да рәхмәт әйтеп, дип әйтәсем килә инде. Теге җыенса тырыш булганнар. Бик авыр булган бит инде эшләре. Әйе. Күмер бушатулар дисеме, ул рельсләрне җырту дисеме, ул вакытта бит техника да юк, әйе, ул тимер юлда эшләгән дәвердә аларның. Кулдан кулдан булды бит инде бөтен нәрсә дә инде. Шулай итеп, бик авыр хезмәт итеп чыгып, шуннан инде хәзер әни миндә тора. Без әнине карыйбыз, Аллага шөкер инде, теге авырыксынып тормыйбыз. Үзебез дә аның өчен хәзер пенсиядә, без әнине карарга тиешле кешеләр бит инде хәзер. Ничетәсең, Алланың биргәненә шөкер. Әнине карыйбыз инде, әнине калдырып Ә булмый. әтиегез ничә яшьтә китеп барды? Әти безнең 61 яшендә китте инде. Кем булып эшләде?
Авылда
колхозда эшләде ул. Колхозда бит янда эш ничек? Разнорабочий эше инде. Көтү көттейме?
Авылларда ие, авылда көтү көтү бар ич инде ул вакытта. Авылда шул көтүдә китте инде. Нинди эш бар? Шулай итеп эшләде. Менә әниегез нинди кеше?
Ой, безнең әни бик акыллы, бик тәртипле, бик уңган, булган, сәләтле хатын дип әйтәсем килә инде, конечно. Ничек итеп әнине яманлап утырасың инде? Безнең гомумән әшәке сүз әйтеп, кешегә юк дип әйтеп, каршы килеп булыша торган кеше. Әбигә ошаганмы характеры белән?
Сүз дә юк. Сүз дә юк әнисенә ошаган безнең әби. Безнең әби 80 Тугыз, туксанга җитеп үлде, ул шуның чы безгә җы носкилар бәйләп име, кулдан инә белән җептән күлмәкләр киеп, тегеп кигеп тә торган иде, мәрхүмә. Бик булган сәләтле хатын булган, гарип булса да, дип әйтәсем килә инде, ие. Ие, менә Мәдинә апай хәзер күзе күрми ничә ел инде? Әнинеке унбиш ел күзе күрми инде. Ул урын өстендә генә, аның өчен аягын да өч тапкыр сындырды инде ул. Аягы да сынык, аны хәзер инде яту ние дә бар бит инде. Күзе күрмәүне бик авыр кичердеме? Әйтә идеме? Күз менә шулай дип әйтә инде ул. Бөтен җирең авыртканга да күзең күрмәй бик читен икән ди. Менә шушыннан көнне, төнне аермыйча ашый торган ризыгыңны Күрмичә, ул бит ул ни дә аппетит та ашата, ризыкны күрсәң, Әйе. килә бит инде ул инде. Менә ул күрмәүдән дә яман нәрсә юк икән дип әйтә инде. Ә менә сез э, шул заманында ул бит инде бик авыр эштә эшләгән, кубалдылар белән тимер юл ремонтлаганнар бит инде алар, име? Шуның зыяны тигәндер дип уйлыйсызмы? Гел бөкрәеп. Менә өйгә шулай ди торган инде. Салкынында да, 40 градус салкын булса да, өстеннән яңгыр, кар яуса да, без эшкә төшми калмадык. Без эштә, безнең кулдан кувалда төшмәде. Теге төс буен тиенте, су җырып җирсәк, җирдек, без эшебезне эшләдек. Бик авыр булды инде, конечно, ди торган инде сүз дә юк инде анысы.